Ырӑ кун пултӑр, Михаил Николаевич. Ырӑ кун. Чӑвашсен историне нумай тӗпчевҫӗ хӑйне евӗр каласа парать. Тавлашусем, ӑнланман вырӑнсем нумай пирӗн. Ҫывӑхрах историне пӗр аванах пӗлетпӗр-ха. Авалхи историне нумайсем пек ыйти ҫуралать пирӗн. Авалхи историне тӗпчекенсем калаҫнӑ чухне. Пирӗн чӑвашсем Алтай тӑрӑхӗнче пурӑнни пӗлетпӗр. Ҫакӑн пек версисем пур. Чӑвашсем Алтай таврашӗнчен, пӗрисем хӗвеланӑҫнелле килнӗ теҫҫӗ, теприсем Берингов пролив урлӑ каҫса Америкӑнах каҫса кайнӑ теҫҫӗ. Тӗрӗсех-ши вӑл, Николай Николаевич? Чӑн малтан малтанхи Ыйту пирки каласшӑн. Чӑваш халӑхӗн авалхи историне чӑнласа тӗпчекенсем питӗ сахал. Калаҫакансем нумай. Вӗсене калаҫакансем тесе каласшӑн мар, пакӑлтатакансем тесе каласшӑн. Вуламасӑр, тӗпчемесӗр, вот шухӑшласа кӑларать, вӗсен ҫам пек туйӑнать, апла туйӑнать. Чӑн-чӑн тӗпчекенсем, чӑваш халӑх историйӗн тӗпчекенсем. Вот калывар пирӗн паллӑ историк Василий Дмитриевич Дмитриевич пурччӗ. Вӑл та авалхи историне тӗпчемен. Ытларах ҫак патша саманинчи историне тӗпченӗ пирӗн тӗпчевҫӗсем. Каховскине калама пулать, авал историне тӗпчекене пулнӑ, чӑнласа та. Ун чухнехи калӑпӑр самана питӗ пуснӑ, хӑйне евӗрлӗ калаҫтарасшӑн пулнӑ Остапа. Пӗррехинче пирӗн чӑваш КПСС обком пӗрремӗш секретарӗ патне каймалла пулчӗ. Исуковӑн чухне. Ҫавӑнтан тухать Каховский. Питӗ кӑмӑллӑ. Каховскин ҫав тӗпчеренсе ҫырса кӑтартнӑ пулнӑ эпир ӗлӗк-авал китайсемпе кӳршӗллӗ пурӑннӑ ҫинчен. Ҫавна кӑларса пӑрахтарасшӑн пулнӑ. Унипе китайсемпе урлӑ пулнӑ Хрущев вӑхӑтӗнче. Вот сан пек самана пуснипе калӑпӑр, политика пуснипе пирӗн чӑн-чӑн авалхи историне тӗпчекенсем ҫукрах. Эпӗ тӗпченӗ, чӑнласа тӗпченӗ. Мӗнле материал пур, ҫавсем пурне те шыраса тупса вулама тӑрӑшнӑ. Ҫавсем пирки шухӑшласа, ыттисемпе танлаштарса чӑн-чӑн тӗпчев тума тӑрӑшнӑ. Манӑн авалхи чӑвашсем кӗнекере пӗр факта та эпир шутласа кӑларман. Вот хӑш-пӗрсен калаҫ юхма шутласа кӑларать, апла-капла. Пӗтӗмпе пӗр-пӗр шухӑш каличчен эпир ҫав темӑпа мӗнле-мӗнле тӗпчевҫӗсем пулнине пӗтӗм пейсе кӑтартатӑп. Вара кайран хам шухӑша калатӑп. Халь вара иккӗмӗш сан ыйтӑву. Вот э, чӑвашсем Алтай тӑрӑхӗнче икӗ пая куҫса кайни пирки. Ун пирки юлашки вӑхӑтра кӑна калаҫкаланма тытӑнӗҫ-ха. Чӑнласа та тӗлӗнмелле фактсем пур. Вот пирӗн мӑн асаттесем Алтай тӑрӑхӗнче китайсемпе мӗн пулни пирӗн эрӗчченхи иккӗмӗш ӗмӗрте китайсемпе вашни вӑл питӗ паллӑ документсем тӑрать китайсен документӗсем тӑрӑх та тата ытти документсем тӑрӑх та паллӑ вара тӗп пайӗ Тӗрлӗ сӑлтава пула ытларах авалхи пирӗн мӑн-мӑн асаттесем, ҫавсем куҫса ҫӳрекен халӑх пулнӑ. Вӗсене ҫеҫенхи кирлӗ. Ҫеҫенхирте пурӑнма утлаша чӗрчунсем, вӗсене валли курӑк кирлӗ. Ҫавсене шыраса тӗп пайӗ хӗвел алӑкне куҫса пыраҫҫӗ. Вӑл питӗ паллӑ хунсем. Ҫапла куҫтараяс ӗнтӗ хунсем ятпа. Чӑвашсен чӑн авалхи мӑнас лашисем хунсем пулни пирки питӗ паллӑ тӗпчевҫӗсем калаҫса калӑпӑр. Вот Лев Гумлев, Гумлевпа туслӑ пулнӑ. Эп хама гумилев вӗренекен тесе калатӑп. Машинистӑн вӑл мана питӗ нумай пӗлӳ панӑ, сӑнласа та нумай тӗл пулнӑ эпир унпа. Вӑл сан пек каласчӗ, ҫырнӑ вӑл. Чӑвашсем чӑвашсен мӑнаслашӗсем хунсем пулни пирки нимӗн иккӗленмелли те ҫук тетчӗ. Сан пек калатчӗ вӑл?
Сан пек каласчӗ вӑл. Вот ҫав, ҫав сӑмая унӑн ҫав тери пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Вара тепӗр пайӗ ҫав вӑхӑтра Ҫурҫӗрелле кайсан Америка территорине куҫса кайни пирки ҫыракансем пур сӑнласа та. Вӗсене ӑнлантаракансем тӗрлӗ фактсем тупма пулать. Вот ман алра Чӑваш патӑр Чӑваш патӑр великий полководец Волжский Болгари ятлӑ кӗнеке. Ку классник доктор Ҫак кӗнеке акӑ ку иккӗмӗш кӑларӑм кунта хушса мӗн ӗнтӗ документсем. Вот тӗлӗнмелле мӗн пур мӗн темелле ӗнтӗ тӗпчев Хусанта тухса тӑрать дыхание земли ятлӑ питӗ мӗнре килте вуламалли хаҫат. Хусанта тухса Ӑна мӗн тӑваканӗ, кӑларса тӑраканӗ Альянс Капитал ятлӑ мӗн организаци. Вот ҫак хаҫатӑн пин, икӗ пин тӗвун тӑватшӑн ҫулхи ноябрӗн ҫирӗм улттӑмӗшӗнче тухнӑ номерӗнче ҫапла калани пур.

Чуваш, вырӑс чӗлхинчен кӗнӗ те-ха пирӗн. Пире чӑвашсене чуваш тесе вырӑссем калаҫҫӗ. Инксен чӗлхинче ҫав мӗнле илтӗнет-ши вӑл? Чӑвашсемпе сӑмах пек илтӗнет-и вӑл? Кунта пӗтӗм инкеке ҫав вот о, эш аспалысене палӑртакан мӗнсем сасӑсене палӑртакан саспалсем чылай мӗнре ӑшвараҫҫисене те ҫук. Ҫавӑнпа калама йывӑр. Калама йывӑр. Кӑна вот эп татсӑрлаймастӑп. Ҫак мне ун авторӗ Николай Костин ятлӑ журналист, ҫав журналист патне пырса калаҫасшӑн-ха. Ӑна вара ҫак мӗн Лотара Кушин иккӗн авулке мӗнне статья ишсе тупасшӑн. Ҫавсене ишсе тупса пӗтӗм тӗпченӗ хыҫҫӑн калама пултарап. Чӑваш тесе калани, чуваш тесе калани.
Конвертована пӗлмессе те пултарать. Инк чӗлхи вӗт ҫав, виле чӗлхи шугалде вӑл. Инксем халь ҫук вӗт-ҫасем? Халь ҫук ӗнтӗ.
Вот ҫав тӗпчеме ятарласа ҫак кӗнеке тупрӑм-ха. Инки текен питӗ хӑйне евӗрлӗ тӗпчев кӗнеки. Ҫак кӗнеке решетов. Тӗплетӗп. Ку мӗн те питӗ наука мане наука тӗпчевҫисен кӗнеки вӑл. Вот ҫак кӗнекере хӑйне евӗрлӗ ӑнлантарса пани пур. Ингсем ӗнтӗ вӗсем, ин халӑхӗ. Ҫак Испани мӗнесем конкистаторсем пынӑ хыҫҫӑн те питӗ вӑйлӑ кӗрешнӗ. Ҫав хыҫҫӑн пӗтнӗ ҫухалнӑ халӑх ӗнтӗ. Чӗлхи те ҫухалнӑ. Апла вӗсем индеецсем мар, чӑвашсем тесе калама, тӳррен каламалли йывӑр пуль-ха ӗнтӗ? Вот, вот мӗн ӗнтӗ аҫтан пулма пултарать ҫав. Авалхи чӑвашсен чӑваш текӗсем. Калӑпӑр, мӗн ҫав Алтай патӗнче Николай Куҫарайса, ҫавӑнта Америка территорине ҫитсе, ҫавӑнта вырнаҫнӑ Йӑхӑн тӗп тымарӗххе калмалла-и-ха. Вот темскер ҫыхӑну пурах ҫапла. Миҫемӗш ҫулсенче пулма пултарнӑ вӑл ҫак пулӑм? Ҫак пулӑм вӑл пирӗн эрнехи иккӗмӗш ӗмӗрте пулма пултарнӑ. Вӑл иккӗмӗш ӗмӗрте. Икӗ пинте икҫӗр аллӑ ҫулсем тӗлнелле пулать ӗнтӗ вӑл? Ҫук ӗнтӗ тӑватӑ пин.

Паллах, ун чухне те икӗ пин ҫул хушшинче те сӗрхе мӗнле ылмашӑнать та. Ҫапла, ҫапла, ҫапла. Халӑх сӑнӗ те улшӑнма пултарать. Халӑх сӑнӗ тӗлӗнмелле вӑл хӑшпӗр тӗпчесшӗн калаҫса. Халӑх сӑнӗ мӗнле территорире пурӑннинчен килме пултарать. Вот ӑшӑ, ӑшӑ территорине пурӑнакан халӑх сӑнӗ урӑхларах, ҫурҫӗрле пурӑнакан халӑхӑн тӑрӑхларах питӗ пулма пултарас иккен. Вӑл ӑна тӗпчевҫӗсем ӗнентернӗ япала вӑл, ӗнентернӗ япала.
Там сӑмах тӗслӗхӗсем алла илчӗ ҫук сирӗн? Сӑмах тӗслӗхӗсем хальлӗхе ҫук-ха. Вот эп халь шырап ҫавна. Вырӑна кайса тӗпчемелле пуль, Михаил Николаевич. Вырӑна кайса тӗпчемелле.
Калӑпӑр, ҫурчӗсем тата ытти япалисем упранса юлма пултарнӑ халӑхӗ. Ӑна витсе трук пӗтнӗ тесе калаҫҫӗ йӑп астӑвасса. Ин халӑхӗ таҫта тытнӑ та таҫта ҫухалнӑ тесе каланине пек астӑвӑпӑр. Вӑл ӗнтӗ хӑйнех ҫухалмасть халӑх. Халӑх ҫавӑнпа кӗрешӳре инне кунӑ хыҫҫӑн ҫухалма тытӑнать. Мӗне пулассын та. Вырӑна каймалла. Вырӑна каймалла.
Вот пирӗн чӑн-чӑн чӑваш халӑх историйне чунне парса халӑха юратса тӗпчекенсем ҫукрах вот ҫав инкеке. Пирӗн чухӑнлӑх пулнинче мар-ши, Николай Чухӑнлӑх чухӑнлӑх чухӑнлӑх пулнинче те ӗнтӗ, инкек пулнинче те. Апла пулсан, Михаил Николаевич, чӑваш сӑмах вӑл инксем те чаплӑ турӑ ячӗпе ҫыхӑнтарса каланӑ пулсассӑн, Чӑваш ятран пирӗн вӑтанмалла мар, чӑваш ятран хӑрамалла мар пирӗн. Ҫакна улмасӑр... Чӑваш ят
мухтанмалли чӑнлӑхӗ ҫав тери пысӑк пуль. Э, мухтанмалли ят вӑл, унтан вара чӑваш ятлӑ ят э, вот э, мына ҫак кӗнекере ҫырса кӑтартатӑп. Пирӗн пӗр тӗпчевҫӗ ҫырса кӑтартнӑ пирӗн чӑваш ялӗсенче вун тӑххӑрмӗш ӗмӗртенех пулнӑ вӑл. Юлашки вӑхӑтра кӑна вӑл ята ҫухатнӑ эпир. Ҫын ячӗ, ҫын ячӗ чӑваш тесе, ачасене чӑваш тесе ят панӑ. Чи паттӑррисене, чи маттуррисене ҫапла ят панӑ. Губилевӑн пур вӗт-ха, халӑхӑн пассионарлӑх тет-и-ха, халӑх тет, ҫын пекех, Ҫитӗнет, вӑя кӗрет, ҫапла, воронин ҫапла. билетит. Пирте бра пырши воронин, Николай Николаевич? Пирӗнте плакалас килмест-ка. Пирӗн халӑхӑн пурӑнмалла. Мӗншӗн тесен пирӗн халӑх тупри ҫав тери нумай. Эпир ҫав тупрана пӗтӗм тӗнче валли кирлӗ таран парса пӗтермен-ха. Пирӗн пуянлӑх калӑпӑр. Пирӗн чи пысӑк пуянлӑх чӗлхе тесе калаҫҫӗ. Пирӗн чи пысӑк пуянлӑх чӗлхе. Тӗрӗс. Халь юлашки вутра пирӗн чӑваш чӗлхине тӗпчесе мӗнле пысӑк ҫитӗнӳсем тӑваҫҫӗ. Вот казахсем питӗ вӑл тӗпчеме тытӑнчӗҫ, ҫине тӑрса тӗпчеме тытӑнчӗҫ. Мен Унта вара турккӑсем питӗ интереслӗ тӗпчеҫҫӗ. Турккӑсен ӗлӗкхи саманара май пулман тӗпчеме. Халь вӗсем питӗ кӑсӑкланса ҫапла ытти тӗрӗк халӑхӗсем мӗн мана европӑри халӑхсем питӗ ҫине тӑрса тӗпчени савӑнтаратчӗ вот нимӗҫсем питӗ кӑсӑкланса тӗпчерӗҫ нимӗҫсем вӗт ахаль тен мар пирӗн Атҫулпа Кӗрӗмкилте пӑса куҫарса кӑларчӗҫ хӑйсем нимӗҫле кӑна мар чӑвашла текстне те нимӗҫле куҫарнине те кайран ӑнлантарса панине тем тӗрлӗ вот Германире мӗнпур институт мӗне тухӑҫри халӑхсен историне тӗпчекен институт пур. Герберт Гроб унӑн директорӗ, питӗ паллӑ ученый вӑл. Пӗррехинче Германире лекци вуланӑ чухне мӗне Гамбургра ялан лекци мӗн те темиҫе ҫӗрте ҫаплан те лекци вулап та ялан пӗррен-пӗр пӗрчин ларать. Питӗ тимлӗ ӗҫлет. Мӗн пӗрре, иккӗ, виҫҫе пынӑ асӑрхарӑм. Тӑваттӑмӗшӗнче хайхи лексе пӗтнӗ хыҫҫӑн тӑчӗ те пӗтӗм халӑх умӗнче калать: «Эпӗ тет герб гроб директорӗн ҫуртӗ востоковедение». Вот тет эпӗ пирӗн хӑна тет, юхма господин Мӗне авалхи Атӑлҫи Пӑлхар халӑх историне тупӑшри халӑхсенчен тупнӑ материалсем тӑрӑх каласа ӗнентерет тет. Эпӗ те ытларах тет хӗвеланӑҫӗнчи халӑхсен тӗпчевӗсемпе ӗҫленӗ. Пирӗн ҫапах та тет, пирӗн тет пӗтӗмлетӳ пӗр пек пулса тухать тет. Ҫакӑ мана савӑнтарать тесе мана питӗ. Апла тӗрӗс ҫулпа пыраҫҫӗ? А, тӗрӗс ҫулпа пыраҫҫӗ.
Мана питӗ савӑнтарчӗ ҫапла. Ну, эсир каланине шута илсессӗн кунта чӑваш чӗлхин пӗлтерӗшне, чӑваш халӑхӑн пӗлтерӗшне чӑвашсем, ученӑйсем лайӑх ӑнланаҫҫӗ. Паллах ӗнтӗ, хӗвел анашӗнче те, хӗвел тухӑҫӗнче те ученӑйсем ҫакна ӑнланаҫҫӗ ӗнтӗ. Ҫапла, тӗпчевҫӗсем, чӑн-чӑн тӗпчевҫӗсем. Эпӗ ӗнтӗ хам та ҫакӑн пек шухӑш патне пырса тухӑп. Чӑваш чӗлхи ӑнлантарнипе тӗнчери нумай вӑрттӑнлӑха, нумай историлле чӑнлӑха тӗрӗс ӑнлансанни пуль, ҫапла Ҫапла тӗрӗс, тӗрӗс каланӑ, питӗ тӗрӗс каланӑ. Апла пирӗн ҫине тӑрса ҫак енӗпе ӗҫлемелле ӗнтӗ. Патшалӑхӑн ҫак ӗҫ проблемӑсем ҫине лайӑхрах, тӗрӗсрех пӑхмалла пек туйӑнать. Ҫапла, ҫапла. Анчах та пӑхас шухӑш ҫук. пӑхас ҫукрах. Ҫакӑ кулянтарать, паллах, ну мӗн тӑвасси ӗнтӗ. Пурпӗри тӗслӗхӗсем тупӑнаҫҫӗ. Самбисен хушшинче чӑваш халӑх историне тӗпчес текенсем пурри мана савӑнтарать ҫапах та. Вот ҫакна ыташӑнчӗ. Сирӗн Союзра писательсен союзӗнче ҫамрӑк писательсем пур ӗнтӗ. Миҫе ҫулсенче вӗсем? Ҫыракансем нумай-и? Ҫамрӑк писательсем ҫук. ҫук. Ҫук. Самӑр писательсем ҫук. Вот чӑн-чӑн писатель шайӗнче чӑн-чӑн вот талантлӑ самӑр писательсем ҫук. Ҫакӑ питӗ кулянтарать. Калаҫҫӗ вот ытларах пенсионерсем. Вот калӑпӑр, нумай пулмасть килчӗ Ҫӗнӗ Шупашкартан ҫамрӑк ҫыннинче. Вот тет, ман тет, асатте тет, тахӑр вун, сакӑр вун иккӗре тет, сӑвӑсем ҫырать тет. Писатель союзне илме ҫук ӑна тет. Темиҫе кӗнеке кӑларнӑ. Ну, ӑна ӗнтӗ илсе савӑнтарӑпӑр-ха ӗнтӗ. Ну, загружник кӗре. Вот Колворчи ҫамрӑкки, Камши пирӗн, Лепешпи.
Вотушне каламаҫҫӗ ӗнтӗ? Ҫамрӑк мар? Ҫамрӑк мар, ҫамрӑк мар вӑл учитель пулас лет. Питӗ талантлӑ вот Колбор. Пурпӗрех мӗн сӑмах мар пенсие кайма хатӗрленекенскер. Ҫамрӑксем халь ну ҫав Мускава каясси укҫа ӗҫлеме тӑрӑшаҫҫӗ. Мӗнле пулсассӑн та литература вӑл мӗн авалхи историне тӗпченӗ тӑрӑх калӑпӑр тӗпчевҫӗсем, историксем, ҫыравҫӑсене яланах е патшалӑх пулӑшса пырать, е пуян ҫынсем капӑллантарса пыраҫҫӗ, вӗсен ӑнланакансем. Хальхи саманара ҫамрӑк пулӑшакансем ҫукки питӗ вырантарать. Питӗ вырантарать.